Lego emgana halaka hina ta voya eh halaka sono ka nyanganyo ya emgana ka malamulele ta voya Eh, please boy ni vona eh, sweswi nga ku relationship ya n'wina na magege she is very good

loko ri wo twa ku eh, girlfriend ya mina ta ku yuza vulani ani a nga kwani eh, vulani na munhu eh, kahle ngo loko ku ri wena u tiva ku ri girlfriend ya mina u swi tiva ku ri wena na ku yuza kahle ngo
loko leyi loko yi hlongorisiwa yi nghana yi fika yi weba xifundi yi rhona hi hundzuluka yi langutisa hala a nghana yi n'wa kona yi vona yi nga ri ya haya leyi hleketa ku nghana yi le kutleni eyi

Pfukin minjhani? Ndzi Aha. nga ta ni xaxa xilumenyana. ice cream ya le a yi tshunele kusuhi na n'wina
Hi pfukin minjhani? Ne, ya inona na hi pfukeni. Maxava, ku rhanga kwihi? Eh, hi ta rhanga xipayisisi Ya.
hi eh i think loko hi sungula hi lava ku sungula kahle hi fanele hi hi welcome-iwa

Yo ku ku puela. Ia ku ta robana. Ey. Minjani?
Ni pfukile minjani? Hi pfukile.
Leswi va nga sasekisa swona ni ku a Mitsonga hi. Because a ni Vatsonga hi tshama ka jingila ku hayi Vatsonga va tikhomi kahle. Hey, maswa. Okay, eh lava hi hi botri. i- i- i sescare okay mina a- Eh, lava- twanani lava- maxava maxava ya hupa maxava Lava va ti maxava yi- tivisa. yi- yi khwenu ta mina loko va ha ku nghena laha hi ku eh, he mugobos u- u wa va tiva musi hi vona vinyi mina a he vanna Kanjhani?
kanjhani Yeah. okay um sescare xevetani vanhu mintle mi- mi hi amukela okay um vito ra mina

18 20 years mm. uh, hi karhi hi ri kona la arcadia mm. um, i think this is our fourth restaurant loko ni ta va ni nga mi hembeli yeah. so yeah i've been doing this for the past uh, 20 years so you are welcome and uh, spread the word mm. timbyana hi bohile ku hava timbyana laniwani mm. eh, na vanhu va ku rhasa hi va hungutile milomu namuntlha va nge mi rhaseli so yeah have fun

a famba hi chechisa a yima chechisini a famba hi chechisa yeah okay na question for n'wina if vanhu va la tatata va ta hosta maybe their birthdays or swin'wana some events ma pfumelela yes okay.
um, ma pfumeleriwa mhm. you can book with our um va kona lava nga mi booka kwala lava nga va mm. endlaka swati event yes then uh, you can always

Va ta yi tiva. Lexi ni mi tshembisaka xona Sesi Khero i ku loko hi famba laha va ta va ve khe va swi tiva ku na preview. Okay. Ya. Hi nga Ka khensa ngopfu.
dyiwa.
Hi nga khensa ngopfu.
Ehe. And apparently ingaku mina xibekarhana ne munhu wa swi kota ku order online and and so on? Yes, uh, ku na hi na Uber Eats um, at, at Preview Restaurant. You can always uh, place your order through Uber. The ladies there, they're going to attend to your order.

friends and family lava tirhelaka government we are on a database uh, we comply Oh, okay.
swa laveka
swa laveka Eh, ingaku ho sungula namuntlha ku hosta munhu wo vulavula xilungu Ho- a ho sungula
no mara u swi twile mkombosi Eh, yani swi swin'wana swi twini uber eats eat

yeah. no, thank you so much for joining ne eh hi ta make sure that number ta n'wina ta vekiwa layani na swin'wana swin'wana hina hi ta posta kwalaya eh, na swi ta mugubhu swi ta tshama ka posta ku ti tshama ka ta laha ra ku dya mahala a hakela next time u wi sitting fish namutlha
no thank you so much ku wisa tin fish mi ta mi ta mm. wisela la kaya yeah yeah and apparently mina ti dedicated chef ne ku na ti-chef Yes. Fuck, that's yes, what I wanna sort yes, out, like, yes, I yes, said, yes, yes, stick with you. yes, guys, um, our, our, our chefs our, and our cooks. Yeah. Uh, a yo teka vamhani va le xitarateni yes a va teka na vona hi ta va empowera mara loko hi ku teka xitarateni hi ku tisa laha i ta hetelela se na wehe Mm. eh, i- i- i- i- i wela ka i regard as a professional cook or professional Okay. chef Mm, so vanhu lava mi swekelaka lava dyondzile ngopfu swinene I vanhu va nga- va nga swi hlayela tibuku ya van'wanyana vile va famba eh, international va ve va hi tekele Yo, vona wow, wow. so va chef kele hi loyi a nga yima laha chef geli Va Chef bele Gele, mavoko, Chef Gele, mavoko.
she's- Chef- she's going abroad she's going Eh. international from next year yeah she's our baby hi Yeah. n'wi tsakerile a ya- a ya teka vutivi bya kwale ivi a swi vuyisa la kaya Yeah, you mix yeah. oil and vegetables a ni swi va swi tsaliwe ka buku

so it's ran the restaurant is run by preview restaurant Yes. so loko mi lava ku tlela mi lava ku dya ehotela um mi nga ya on that side this side we are more into african cuisine on the other side we are more into a la carta so Okay. yeah so do visit both side depending ku mi le kwini loko mi tikuma mi ri this side mi nga ta mi ta dya haleni loko mi tikuma mi ri that side of, uh, of santin

Ah, hinkwaswo maseve tshunelani mike mi nga yi chavi seveni ya minjhani maseve ah ni kahle nkomele ntsana na hayi na yi right seveni hlaki ku mi vona um a ni yi tivi seveni Ne. no twa van'wani va ku ya sayiti ra Ah, mi twi namuntlha ni kha ni yi chayisa muvhini Eh, ee ma swi tiva okay me- me- mr blitz boy before hi nge ka swo tala ne ni vona mi nghena na tibouncer a ma ha ri safe ne

mi nga ta mi ta ka mtsete
okay okay okay mo ni ta va nyizela hala ka mina
na n'wina mi bounce ndavesi
okay mi njhani no ba munhu ni swi kota okay mi njhani mpfukile mi njhani hi kona eh. so ni vona tibansa letiwani so ve ri n'wina mi nga na information ya ya tibansa letiwani mi nga hi byela yini tibansa letiwani ko va ku a ni mavona hina vanhu va ka ntimeni mhm. hi na jelezi mavo ya mm.
so loko ku ri ni xifanyetani so wa kuma ku soko se xi kula so mm. se va xi attack attack mavona okay so hina we are here to make sure that that doesn't happen mm. until a kula a fika la a lava fika kona yeah. yeah. so loko munhu wo fana na mina sweswi mina delela ni dume ku na delela mavo mm. mara ni deleli mm. ni lava ku ya somewhere ni swi endlisa ku yini ku ni kota ku kuma bounsa liya i contacta ka masanyana enterprise okay yeah i vula ku i lava yini i lava ku like what do you want what is the scope of work okay then we will provide Okay se tinambara mi nga nyika tinambara ta Masanyana Enterprise ku ri hi ta kota ku endla yini hi ta fona. The direct number is 067 Okay 212 212 3805. 05. 3805. Yi kumeka anywhere in South Africa. Na loko ni ri Limpopo. Anywhere.
Okay thank you so much for Yeah, joining. anywhere. No hi khese swinene.
Thank you.
vutisa ku va famba na tona ti-bullet proof
va vula oh ni va ri ku na ti-bullet proof na like bliss boy mara a nga mbalanga sweswiwani so a nga yi Ayi. need bullet proof hikuva u ta va a ri covered ne Uh, at the moment, uh, I'm gonna say neither. okay We we assess the risk around our clients, okay and then we determine what do they need at the, at the moment. okay
maxava
a mina ni tshamisekile Alright. nta nta nta lava nta lava service ya vona u nga ri khale loko hi huma laha ee ni vona un'wana ni khudlunya laha Eh, se Na loko- fana mi endla risk assessment kwalano ku ni right na na loko mi lava ku delela vanhu ya loko mi ri na yena mi nga va delela swi na- a ku na problem no ni ta mi foyinela a va nge mi vi mi ni ta mi foyinela
thank you so much danke
all right masenyani enterprise Eh, mr bliss mo hi vheta hi nghena mhakeni ne eh mina ndzi ku mi tiva this year ne so mi nga kota ku ni byela ku ri kahlese bliss boy i mani vito rena ra mapela hi yena mani ende huma kwini oh, bliss boy bliss boy nsuku bilankulu ni huma ka malambulela a phugwana entlhaveni a phugwani kahle ngo hala ka vo xama lowa swikweleti hala ka vo xama
a va xama lowa broke
okay i nsuku bilakulu kahle ngo okay ya makhelwana wa george maluleke okay mfana lowo nandzihisa mfana lowo nyanganyisa okay mfana lowo maphugwani kahle ngo sure sure guys ku nga ri ku na huwanyana le ndzaka hina lana a ni swi tivi controlelo huwa yeah thank you okay aphugwani yeah. mi xikolo mi dyondzi kwihi aphipihlongwana aphipihlongwana yeah, yeah. okay mm. okay no aphipihlongwana hi la ku nga dyondza mina yeah. na mina and please a na ha xi hlekeli ni nge nti okay eh aphipihlongwana eh ni dume hi ku a ni tlharihe ngopfu a ni khoma ti number one

ehandle na ku hemba hi music a ni swi tivi ku ni sungulile yini ku va swilo leswi ni nga tswaleriwaka swona ma vona okay Yeah, yeah. ni twa ni twa va ku michayana xi fane ta xin'wana xa le grand farm i mani xa le grand farm a xa le grand fam xa xibango xa xibangwa ne ya oh okay and then bliss boy vonani um a mi ri ka hip hop ya hip hop yo vo ye eh, wena ni gaza boxe ni ta ku ba kepisi ni ta ku xaya kepisi Yeah. Eh, mara mi le ka hip hop ya xitsonga sweswi mi le- mi le ka xitsonga mi tika xigaza swona ya
I yini xi nga endla ku misiwa ka vuyenta ku ba ndhumbha yaleyo u nga ni toloveli? Mi ta ka xigaza. Ah, band of a musician kahle kahle Aha. ku hava xi lexi tsandzekaka piano hip hop xigaza Eh. hinkwaswo kahle kahle ni nga se ni mi hembela ni ku ku na leswi nga ni yisa ka xigaza next I jack of all trade.
kahle ngo mara eh, a hi timhaka ta ku maybe hala mi nga ri ku fambeni kahle mi ku hala xigazeni na zwo swa wena na sweswi we kokwalano mm. eh, eh. ah, ka hip hop vele vele ma swi vona na n'we ka hip hop ya xigaza a ku na nchumu na tigigi ta kona ah, na tigigi ta kona ta ta ta ndlala ya ngi nga dlaya mi nga kuma se mi khe mi vhiya va jojo maleke ya laya ah, mi khe mi lama leya sibakitana
mara mi tikuma mi ri munhu wa ku nyumanyana why

Ẹ̀ẹ́. Jẹ́ lágbára ya. Eh, ni tsake ngopfu namuntlha loko ni hlaya hi hlangane na bliss boy hi- Yeah. hi gaza bosh Yeah. because eh, a no twa ku ve i mfana wa hala ka n'wina ene loko vanhu va ni byele ve ri phela xa hala ka n'wina Mm. xa hala ka hina njhani na ni ku Se- a ni xi tivi eh Ngoma liya mi nga duma yona mina ni nga rhanga ni tiva yona hi liya ya hala ka hina. tavuka Mi tsarise kwini ngoma liya?

ya da Ya, hi yona ya hi hi dyona a ti dyelanga se eh please boy Yeah. ni vona eh sweswi nga ku relationship ya n'wina na magege she is very good Yeah.
eh and magege xa va la ku n'wi veka hansi a mi ta titwa njhani Eish.
a hi a hi- a hi- a hi- a hi yona the same reason yo ku va na ma- Mati bouncer la. matetemba la na ti bouncer la a a mi ta titwa njhani cause

a nghoma liyani kahlekahle a ni a ni yi bela munhu un'wana na un'wana kahlekahle loyi a nga le ka relationship ne Uh-huh. ya mara ku na nhwanyana un'wanyani ne Eh. a nga posta a ri na n'wina yena a languti khamera n'wina mi n'wi tlhavi tihlo rin'we ri oswa so mawuta tihlo ra haka timba ra oswi mi n'wi tlhaviso um ve ri i mbuyelo rams ka facebook ye ye hayi twana mina le i ni twana n'wina njhani kahle ngo hayi bra mina she's just a friend just a friend yeah Hey Gaza Bosh. Yeah. Mara Gaza hinkwayo ne. Yeah. Mbuyelo Rams yi ri yex Popani. Kahle ngo.
Lava nga tshama laha mi swipopani. Kahle ngo.
Popani swipopani mbuyelo Rams ene na mina na chuhanyana. Sani ku vanhu lava nga lava nga zi va va single single tube. a ni ku na swin'wana mina xikarhi ka n'wina na, na, na, na, na mbuyelo mbuyelo ah, rams lo nga kona touch the screen ne va ku va ku landula ah. very intwana ne very intwana ya mina intwana ya mina cause loko hi cheka na veri mbuyelo rams a ri munghana wa blanca eh. la ri munghana wa blanca

so how do you handle that uh, in a proper way because still vanhu valava ka ha ri ti-followers ta wena how do you reject them in a polite way a ku na polite way no ignora sweswo mi ah. mi swi sweswo no ignora eh. and swi nga endla mi kuma ku no reject a va reject oh. yeah.
swi na ri jack na ri jack then text ya vanhu van'wana vo tala ngopfu a siku humesani foni ya n'wina mi ni komba ti ti dms ta n'wina ni vona laha mi rejecta kona yi
because swi nga ta va ku le ku tinyanganyiseni ngopfu ku a swi na ngopfu he kasi a swi kona okay eh. eh, then j john mm. mi nga vula yini relationship ya n'wina na j john
Ah, je jono je jono big brother okay hi yena un'wana a nga nyanganyisa la xigazini la ku ri ni tiveka matwisisa Yeah. Mm. yeah it is what it is mina je jono na relationship yin'wana ya xape ngopfu is my brother that one okay ngoma leya xi i xipopani xo u kona na je john lari yeah i kona i think tala. loko va va mi endla ngoma leya mi ri kaya ni kumamiri laha pitori mani ri la pitori je jona ri la ri ko mani swi tivo wa ri ku hi ta mani a hi ri swin'we laha that day a mi ri swin'we Eyi.
loko hi ba xipopana n'wina u mi sendi risimu Yeah. a nghenisa ti- ti-vocals Ah, a mi kahle vuyisela ngopfu. back yes se leswi mi tirhisaka swona j john ne ya leswi hi tirhisana swo a hi tshama hi hlangana studio siku rin'we hi va swin'we ta Okay.
then vcat n'wina na vcat mi na vuxaka
Vicket no rhandza tinghoma ta jona ni lava ku hemba ni rhandza tibiti ta jona and everything mara a ji vicket mina vicket a hi tshama hi va na a hi tshama hi vulavula kahle kahle nix okay
mr kan eh eish a ni la ku vutisa swin'wana la yeah a ni ngo eh mi suka hala ka vo yo yo yo yo Kahle you ngopfu.
feel me you feel me

Yo yo yo yo, a mi nga upload or mi lo ti take down? Ku na tinsimu timbirhi ti humaka Okay. xin'wana na xin'wana u nga rili hi tona tinsimu leti ti humaka letin'wana a ni nge si tshama ni upload-a ni lava ku hema So mi nge ti upload?
A ti Oh. ta ba te ba ta aploda te ba ta kahle ngopfu oh teta tin'wana am bayi tangeni swi helela kweli a swi nga le xitangeni na tiboha ndlwini ya kahle ya nga boxi guys
an an sure ku ri u le ku twaleni please boy hala a nga twali ne a lo twaleni okay okay so from sweswiwani mi ta tshama mi ri xigazeni or mi ta ya ni le ka mm, ka hip hop Or kanjani Beka gospel. Yeah, ah, a ni lavi ku hemba ne yeah Eh. mina I'm a musician Yeah. me ni ba music un'wana na un'wana Mm. gospel eh, xigaza hip hop or amapiano yeah, ni ba music un'wana na un'wana a ri wona laha Okay.
La la nyiko yi kona la. kahle ngo Eh lexi ni nga xi vona i ku a va nga upload ti music ya vona leya ya khale ne yeah. swi fana na disco ya beni mayengani ko va na rifu ra nitsandza kumbe i rifu ra ntsandza kumbe i rifu ra le kaya kumbe rifu what what letin'wana ta disco a ku a ti chaya hi vo ma 1985 a hi ti voni
na vona va endla the way mara eh

What can you say about it in your next song? na hina loko hi heta la hi ta goboza hi hi preview se na n'wina mi nga hi bela risimu hi preview
mi lava ni freestyle kahle kahle hambi mo eh mi lava mi freestyle ene swi vava ngopfu hambi ma freestyle rap gaza. eh eh ya hambi mo ri ba hi ku rap kunene hambi mo ri ba hi ku gaza xinene hambi mo ri endlisa ku yini Yeah, yeah, yeah.

nga mi lahleketa a la ku hleketa ngopfu kahle kahle yani hayi yimana ni ta ni ta ni ta mi endlela risimu if mi lava ku ni mi endle risimu ne Okay. sure ni ta mi endlela
mara sweswiwani exi a ni tshembi ku ni nga kota ku ri endla sweswiwani. okay na na swi twisisa Nam- namtwisisa nam- mina ni swi twisisa ku antswa Okay, okay question leyi landzelaka i ku yi kona artist leyi mi nga kumaniki na yona ku hava

mi la ku mi nyika ta ti ta 5 ta xigaza leti mi ti landzelelaka ta 5 5 Eka Blaze Boy. loko no ni nga fika 5 hi It's mina, fine, ni- yes. sure number 1 mi ni tiva xa makhombo xa makhombo ni tiva dj mumba dj mumba j john the big baby j john the big baby ni garami okay kahle ngo lavan'wana ivi ni tiva mani un'wana

Dejon. varisi ye kahle ngo Eh. hi roni garami ra le xigazini rero lavan'wana exi lavan'wana swi lava va collaborata na vona mara exi a ni tivi kahle A kahle ni tivi. loko ku ri vona va swi lava va swi tsakela ku ri va nga endla music na mina A va yeah, vulavuli. hi nga endla music jojo yi nga ku ola ku vulavula mara ku- Jay eh, John hi ye munhu loyi for ni now vonaka nga ku

mm. swilo swa dlaya wala ka umatsabemuda eh.
kahle ngopfu ken bebula mi nga va rivali semsikiza eh. kahle ngopfu okay hi lo sala na five minutes ni i marito matsongo lama mi nga sala na mona i ti ti-artist leti mi nga tinavela ku tirha na tona handle ka j john ah,
xa makhombo dj mumba ye ye mhm. vanhu va lava hi vona lava ku tirhaka na vona mm. okay kahle ngopfu heyi swi twe Xamakhombo va lava ku tirha na wena. Xamakhombo i munhu un'wana wo tirhisana ngopfu loko swi ta ka risimu. Ni endle risimu na yena Xikwembu xa hasahasa, hi rona risimu ri nga ta ka ri nga pfaliwi na hi risimu na rin'we aka Gaza. Liya i hit Xikwembu xa hasahasa. Hakeriwile na?
He? Ha-a.
Alright, ya sesi.
Okay. Lava ku vutisa ka Bliss Boy ku ri are you under any record label kumbe

manager ba pull up pull up eh, pull up okay okay manager mi nga mi nga tam ta vulavula number ya n'wina manager u ta hlaya number ya wena da tana ni hala manager ya fambani ni ka xipopani xa ka xa ka xa le preview kahle ngopfu okay oh i manager mi ni twa ku manager wa hi tshembo hi dyo tshemba a ni ku yi tshembo de le ka sithole lera dyo leya Ah, tona leti leti ja okay ni ti tshemba n'wana wa sesi wa mina mzaha i mzaha imzaa imzaa hala ka hina ta vuyo minjhani manager n'wina n'wina manager tshembo ne ya hi mina bot minjhani manager a ni pfukile minjhani okay mpfukini eke before mi hlaya tinambara swin'wana swin'wana hi karhi lowutsongo ne As a manager, mitirhayini ka, ka, ka yena Daman, as a manager? Um, I actually build this character and uh, I make sure Kuri is not exploited in this industry. There's quite a lot of things that I do, Mara, I do it behind the shadows. You know, yeah. So let's say va ku Bliss Boy u bimbe ni bodlhela as a manager mi endla yini? U endle yini?
U bimbe ni bodlhela Bliss Boy as a manager mi ta endla yini? Eyi, yaleyo. Mi ta vulavula na ti-bouncer letiya timbirhi. ya ya hi mina this no character thank you a swa vuniga swa yena mara leswi a tikhoma kahle ya hi n'wina Eh, eh, eh, manager mina mina movha ya ka benz movha ya ka benz mbula njhani okay ai ba
a ni ku xana ku manager liya ya movha ya ka bank a hi swona okay that's fine Okay, so okay. bu- bu- loko munhu o lava ku kuma blitz boy swi ri u fanekele a ta tirun'wina right ya ya va mi kuma njhani Ah, mi nga ni kuma ka 067 27 88731 okay Ah, mi nga tlhela mi ni kuma through his social medias because i run some of them Oh, Okay. okay, okay.
Wo- que- question yo hetelela futhi Yeah. i yini Eh, moni ku timbirhi i yini mi xi rhandzaka hi blitz boy na i yini lexi blitz Mi xi boy zondzaka hi mi xi yena. zondzaka hi blitz boy eyi Eh, misa lowu va penga yena mo ni sungula hi leswi ni swi zondzaka okay misa lowu va nga yingiseli mavona and is very strict okay mavona a nga negotiate na ti-organizer so i'm the one who gets to negotiate

Mu- munhu a ri yexe wo- Eh, eh, wo va sungula collect- ku cina i salesman yo cina ivi va kopela tiko hinkwaro south africa hinkwayo
hambi u kha u suka germany ne Eh. u ya fika u cina xigasa loko xa movha ka exactly ka ka ka ka dealership va ya va swi kumile hayi tiko hinkwaro ti-salesman hinkwato ta le south africa

a mina ni tshama ni kha ni bekechekeche a leswaku kahle hayi n'hweti yin'wana na yin'wana ku tshama ku tikile eh. na hambi mugobhozi leswi a holaka 5000 a nga ku qualify hi hayi a ta famba hi minenge walowo at least be honest eh, swi ta lungha swi rin'wana xikwembu xi ta katekisa mara kahlekahle n'wina mi languselisa lariye vu after mali muni after deduction loko a fanele a apply movha ka n'wina Eh okay, ti requirement ta le ti bank kahle kahle ne. Yes. Bona ve ri i i 10000. Yes. Ane.
Yes.
Mara mina eh mina ko tala tlendo tala ni ri i 12000. Okay. Oh, okay.
Ya ni ri i 12000. So loko ta huma 10000. Hmm. Ah, ni ta va kha ni lava ku dlayela mina nga swi vona ku a ku le ku hanyiweni kahle. Yes, yes, yeah. yes.
So mina ni sungula ka huma 12000. Na yo 12000 ai ayo va ya a yi tiyelangi kahle at least net ya 15 net ya 15 yaleyo ma swi tiva ku mi ya huma na movha ya yeleyo wa swi tiva ku huma na movha and then i kota no afford u kota na afford Yeah.
yes exactly jojo u yo go swi le ku tika wa swi voko a nga yi kumi sweswi a nge cileliwi sweswi Ah, hi ma- kombela mi va byele ku va endla tibasikiri mi ta kota ku ni cinela na mina na hi ku swa movha nga ku le ku tikeni ni ta va ni kha ni cinela mali muni ka basikiri ma All right, thank you so much, Bhut Kholela. Ni- Lexi nga ni- kona- Thank you so much. Mm, you can say swinene but kole lexi nga kona i ku we are proud of you mina munhu wo fana na mina eh, we are proud of you but kole eh a south africa hi yona salesman yo sungula Hambi vanhu vo lava ku swi vo lava ku swi endla ingaku a hi swona, hi yona salesman yo sungula ku cinela movha loko yi approve-ile ivi va kopela hinkwavo. Ende hi yona salesman yi nga sungula ku endla content ya serious ya attractive. Yeah. A a a inani ka dealership, right? Yeah, yeah. Eh, eh, we are proud of you, Botholeng. Very nice with this. Hi vona lavaya vo vo cina hi xipikara. Eh, hayi maponyana mara mara hi gaza bosh i nga ri ku na moya mm. ka ka ka movha lowuya because loko ha ha tshamini mr colin ku va ku hundza ximunhu hatwa va xi languta va tlhela va xi dirowa moyeni va tekela moya wa leswi va swi xavisaka a wu pfi moya walowo
xavupekesi swinene
vafethu endzhaku ka n'wina ti la ku vuya okay Alright, no. Eh, ti la ku vuya okay hi kesi swinene a hi ri na bot college na assessment ya ka b w Yeah. n'wina mi lavaka timovha ti hlanganise na vona i diroka lawa va le ku- va le ku- va le ku seteni hayi lavan'wana o lavan'wana Oh, okay. Okay. ti la ku vuya ti la ku vuya ti la ku Eh, ti la ku vuya, ti la ku vuya. Jiroka mutsonga mi nga vo ntima mi ku mi nigeria yini Ah, jiroka volawu ngo swilo okay no eh, fambisa sweswo ya mi nga rivali ku continue ka mi subscribe mi share mi ta preview mi ta dya Yeah. n'wina mi nge le arcadia um n'wina mi nge le pitori n'wina mi nge le sintin mi nga lavo alex le mi wisa tinyama ta tihloko alex mi nghena a preview a Sun- i Sunning Hill ne Senti. okay yes eh mi wisa tinyama ta tihloko na mihorhi yo kecela yo yo yo yo inana leyi mi ya mi ya dya swi swa kahle n'we mi nga la pitori mi ta la preview na ma- marhumbu na swi